Raymond wa Gaza Bosha u endle nkandziyiso a wu vekela ka xiyenge xa mabulu xa TikTok laha a nga tivisa leswaku ri mininjhere leyintshwa ya xiyimbeleri Papa Rhulani na Papa Rhulani va holovile. Va holovisiwe hi ku va muhumelerisi wa risimu ra N'waximanga leri ku nga risimu ra Beef naswona Eka risimu leriya ku Before Mininjhere Philani, u vula leswaku ri muhumelerisi wa risimu leriyani yena Tosh Matsolo u le ku laveni ka mali eka xiyimbeleri Papa Rhulani tanihi loko a humelerise risimu leriya naswona hi ku ya hi leswi Gaza Boxa a swi vulaka u vula leswaku ri Papa Rhulani loko va kandziyisa risimu leriyani a va hakelangi na peni wo tshwuka. Se hikokwalaho ka sweswo muhumelerisi wa risimu ra N'waximanga, DJ Tosh, u le ku koxeni ka mali ya risimu leriyani. Kasi eka nkandziyiso lowuwani, Raymond wa Gaza Boxa u tlhele a yevula na mininjhere leyintshwa ya xiyimbeleri Papa Rhulani a vula leswaku ri va kala va lava ku tirhisana na xiyimbeleri hikokwalaho ka ku va va lava ku kuma tidzivela va lava ku kuma swimutwani va lava ku kuma vanhwanyana hikuva va tirhisana na xiyimbeleri Papa Rhulani ni vona ingaku hi swin'wana swi nga fika swi kwatisa mininjhere leyintshwa ya xiyimbeleri Papa Rhulani laha va nga endla na nkandziyiso naswona eka nkandziyiso lowuwani va hlamula swihehlo leswi hehliwaku hi Raymond wa Gaza Bosh nkandziyiso wa kona hi lowu. ku na xifanatana xin'wana va ri gaza boxa ne xifanatana lexiya xi dya tiktok sometimes u nga xi blema sometimes u nga xi blame mara ku na point ya one xi yimisaka xi onhisela vanhu van'wana for example papa rhulani xi ri papa rhulani va yi kaya he va yi ka thoxo he va lava manager nyuwani this and this tosh u le joni sweswi ni vulavulaka alexander na tole vulavulini tosh u le alexander mfana loyi a ku na vanhu va nga behind yena ku sa papa rhulani xo rhumeteriwa hi vanhu and na va tiva vanhu lavawani mara ni nge va paluxi mavito ma vona mara na va tiva ndzi va famous i vanhu lava va nga duma so Gaza Bosha is trying all the best ku ri mina na papa Rhulani hi kumeka hi ri ku holoveni mina na papa Rhulani hi kumeka hi hi hambanile and hi leswi nga ta ka swi nga koteki cause each and every day each and every hour ha communicate na papa Rhulani and a swi swi tivi ma vo so Gaza Bosha ku na vanhu lava xi rhumaka timbilu ta vona ta vava ku kumeka papa Rhulani va nga ha ri na yena. so vana va ma va tiva or obvious ma va tiva ku i vo mani se gaza boxa xa zama tindlela hinkwato ku papa rhulani a wa and xi nge swi koti se leswi nga koho hi leswi xi twa nga ku xi lava ku onhela mina as a manager and mina a ndzi music mina na salara ni fana xona tirha xo a xi tirhi loko xi nga nghena ka tiktok a xi nge kumi nchumu mina i'm not tshama four years na ngeka tiktok ta kuma nchumu so xifanita lexiya a na xi wona a xi tshike mahungu ya vanhu cause vanhu van'wani va dangerous va ta xi onhela career vuton'wini van'wani va ta xi destroya van'wani va ta xi dlaya why i mene mene ni mudya example leyi one munhu wo ka a nga tirhi at all u na nkarhi wa enough ku investigate mahungu ma vanhu u na nkarhi wa enough ku endla ti-video u edit u kota ku endla video nkarhi wun'we for rhaba u sungurisa u rhaba can imagine me khe ni tirha ni wa kuma ku nkarhi wo endla ti-video munhu wo ka a nga tirhi u na problem that's a problem gaza boxa kuma ntirho hi mfumo a ni swi tivi ku dyondzeleni exikolweni kuma ntirho u tirha wa ta loko u kuma ntirho loyi va nga ta ku thola u tirha eight hours tiktok u nge focus ka tiktok go tirha ni ku bye tisi leswiwani tiktok nge focus cause loko wa ku eh, video wa yi edita ku nge call va ku komba na yinini entirhweni wa wu kuma nyana swi hetaka ku u tirha yini fana na mina loko ni lava ku ni nge ka tiktok nge call va ku hi lava engine ya high no five hundred ni fanele ni tshika tiktok na lava engine loko ni ku ni nge ka tiktok loko hi kombela ku xava tiraka ya ya scania ni fana ni tshika tiktok ni ya endla swa a ni wu kumi karhi se gaza boxo xi na nkarhi wa enough ku ngheka tiktok xi zama ku lava mahungu ma vanhu xa swi kota ku fonela vanhu va hala ka n'wibe xi lava mahungu xi se lexiya xi nga fonela munhu un'wana na un'wana xi lava mahungu ma wena byi xi ma kuma se gaza boxa tshika vanhu van'wani va tirha hi mfumo wena u twa ngaku u lava ku onhela mina and mina tirha u onhela papa rhulani papa rhulani i dya hi swona hinfoxi leswiya and sweswiwani papa rhulani i buku ndhawu ta yi six six wa tindhawu ni ta ti-posta eh, by wednesday se loko vanhu lava va nga yi buka va yi six wena u endla swi swa so u onhela va ku yini he baba rhanu la mane xanyuwani he baba rhulani this and this ende vanhu se va sungula ku hakela deposit wa swo ku onhela munhu un'wana mara sweswo na e gaza boxa loko u ri ha tirhe mfumo wa ni fonela loko u na license na ku thola mina na thola permit if u khome code ten ta ku thola if u khome code fourteen ta ku thola i swo khome electric ni ta ku thola hambi ta ku n twelve to n six ni ta ku thola gaza boxa loko u ri ha tirhi ni byeli ni ta ku thola hi mfo u yima swa ti-tiktok tiktok yi nge ngheniseli mali boy a yi na provident fund a yi na uif tiktok gaza boxa wa ni kumanyana i know lava nga ku rhumaka i vomani na swi tiva ku nde va swi endlela hi sweswiwani papa rhula xibukwini tindhawu to ringana six sweswi a ndzi za ndzi post na post na yin'we why na na yimele ti post ti huma se hi gaza boxa no kombela huma ka vanhu van'wana u focus ka swa wena ndzi endla ti CV wa nkomanyana u nghena ti online u lava mintirho wa ta nkarhi lowu u tirhisa for TikTok loko u nghena for online u lava mintirho ni hey ndza swi twisa ku wa se u tlharini wa ta thekinoloji loyi nga na yo good mara u tirhisa ndhawu ya wrong. waba tiktok ungangena 10 years mara a ku na provident fund kwalani a ku na uif wani kumanyana vana van'we va ta hlupheka so wani kumanyana a ni swi tivi mara a ku nyikaku mali yo kota ku survivor ni nge nghenisi family ya wena swa vavasati ni nge nghenisi family ya wena ya chumu mara boy huma ka swilo swo fana sweswo u wisa papa rhulani ende papa rhulani yi dya hi swona pe mi mundzuku nampundzu loko vo pfuka nampundzu loko a wa ha ri manager mina hayi sala ra mi ta nghena e-, every month la ni tirhaka kona because a ndzi music a ndzi music at all na ni nga kona yo 2000 kwa moving sweswi mara wona a ndzi music so huma ka timhaka ta vanhu boy please loko la continue u ta hi beef ani ni ta ya hi beef na swi teku ku yi kuma ku yi mali u yi dyaku sweswiwani danko Dilolostro.
Dambavisa maluwa.